Hello DVCS auto nga tu nang lom te nang kut kan in tai na to chung thong pang kar chim lai thong ni kum kul me maram thim nak chin ram kul thim nak to chung a hum him nak zeitin da kan to lai ti mi rian tung tlang chai mai nak chu October ni kulen na khat chin ram kul chaw za zung ngan to chin ram kul ram ri lei run ven nak le humhimnak lei minister Pu Hmu Ci, Hang Win Aung nih thonghni kum kul thimnak Chin ramkulh chung mee petu hna nih zalong te le humhim tein mee an pek khawh nakhnga ramkulh upa, pengkomh upa le pengkip upa in humhimnak lak ningcang timhlamhnak kan ngei dih cang. Rian zong kan i thenphawt dih cang tiah a chim. Hakha peng Sit Byu Ha Hmu Pu Hmu Ci, Tanh Zin U le Chin ramkulh palek zung lutlai Ye Hmu Ci Caw Htwe nih Chin ramkulh pan kip ah humhimnak a tuahtu ding palek le ralkap chiahnak ding ah a hlankan in timhlamhnak an ngeihmi le humhimnak a tuahtu hna COVID-19 zawtnak an i chawnh le chawnh lo chekhlatnak an tuahmi kong ah fianhternak an tuah. Chin ramkulh ah mee peknak hmun thongkhat le zarel hleili a um i Chin ramkulh Election Commission nih a voihnihnak tiang mee pe kho ding cazin a tar ning ah mee pe khotu ding minung singthum le thong sawmthum le thong khat le zuk le sawmkua le parat in um tiah thawng kan theih. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. November niriat ah tuah dingmi thonghni kum kul memorandum thimnak ah United Democratic Party UDP ah pekmi mi paoh cu nonmi mi an si lai tiah Union Election Commission UEC nih October ni kul ah thanh. UDP party cu UEC nih a hnon cang hna caah Thonghni kumkul memorandum thimnak an i zuam kho ti lai lo. Thonghni kumkul memorandum thimnak tuahnak ding ah nihleiret tluk lawng aa duh cang caah UDP party aa tel lomi me peknak catlap chuahnak caan a um ti lo. Ramkulh le ramṭhen kip ṭuanvo ngeitu nih UDP party aa telnak zuam paoh cahang san in rin hna seh ti ding zong ah caan ngeihmi he a si thiam ti lo. Ahlankan me ah siseh November ni rit ah pekmi me chung ah siseh UDP party ah pekmi mi paoh cu hnonmi me a si lai tiah UEC nih a thanh. UDP party cu candidate minung thongkhat le zarek sawmthum le pahnih in thonghni kumkul thimnak ah zuam aa timmi a si i candidate a tam bik NLD party a changtu a si. Asinain UDP party chairman U Kyaw Myint cu Myanmar ram thimnak upadi buarnak sualphawt in tazacuai a si caah UDP party cu thonghni kum kul thimnak ah an i tel kho ti lai lo tiah Davidi nih a ṭial. Union Election Commission UEC nih thonghni kum kul thimnak tuah khawh lonak ding hmun a thanhmi cu rammi party kip le zatlang bu nih soiselnak le mawhchiat an si. Cucaah cu kong he pehtlai in UEC ṭuanvo ngeitu hna nih thawngchiatnak an tuah. Hi thawngchiatnak hmun ah UEC chungtel U Mit Nai nih thonghnih kul thimnak tuah khawh lonak ding hmun kan thanhmi hi UEC biachahnak lawng si loin Myanmar ram runvennak le humhimnak lei Pyidawngsu Minister zung nih ruahnak a kan pekmi zohchih in biachahnak kan tuahmi a si. Cun thimnak tuah lo dingin kan thatnak pengkip commission zung ruahnak zong kan hal dih hna i anmah nih ruahnak a kan cheuh ning tein biachahnak kan tuahmi a si tiah fianternak a tuah. October Herald ah UEC nih thimnak tuah khawhlonak ding hmun pawl a thatmi chungah thonghnih hleinga thimnak lio ah an LD nih teinak a rak hmuhlonak hmun pawl tampi um caah rammi nih a hlei in an soiselnak a si. Cun rammi nih UEC cathanh fak ngaiin rammi nih an soisel rihmi cu Chin ramkulh Palawa peng cheukhat kahdohnak a umnak hmun vial ahcun thimnak tuah ding an ti nain hmun cheukhat kahdohnak zong a um lonak a daihnak hmun tu ahcun thimnak tuah lo ding an ti fawn ti kong ah a si. Thonghni kum kul Myanmar ram thimnak cu November ni rat ah tuah a si lai i ramleng um Myanmar rammi tampi nih a hlankan in meng zong an pek cang tiah DVB nih a tial. Nepiro ah rian ngeitu hna phukomh nih NLD party a ṭanhmi langhternak ah vawlei phorhnak mawṭaw zahnih lengin October ni kul le nikhat ah lamzawh in an thazaang an langhter. Thil phorhnak mawṭaw zahnih lengah NLD thantar, NLD dirpinak le ṭanhnak catar te bantuk an thlai i an tar. Hi bantuk in NLD ṭanhnak thazaang langhternak tuah ding a hrih-awhtu upa pakhat nih rian ngeitu hna phukomh nih thilphorhnak mawṭaw zakhat hrawng in kan thazaang kan langhter lai tiah timhtuahnak kan ngei. Asinain a ni caan lai ah thazaang langhternak ding in a rak chuakmi tampi an um. Lam cung ah kan chuah ah mawṭaw zahnih leng kan phan tiah a chim. Union Election Commission le cozah nih cun minung a bu in mee pek sawmnak tuah lo ding, party tanhnak tuah lo ding in nawl a chuah ko nain nihin tiang mah le party a tanhtu hna nih an zul kho lo tiah DVB nih a tial.
Ramleng thawng ka rak chim lai. Cambodia ram tilian ruangah minung sawmthum le pali an nunnak a liam cang i a tlaumi zong tampi an um lai tiah zumh a si tiah cozah nih October ni kul le nikhat ah a thanh. Hi tilian ruangah minung khuasaknak inn tampi ti nih a phum hlei ah cinthlaknak hmun eka tinga le thongsungkua le thongthum leng ti nih a phum i minung a thong leng a himnak ah an zaam. Cambodia ram tilian ruangah minung Tinghnih le thong sawmli le thong nga leng hartong in an um i cozah lei bawmchantu hna nih eidin ding le hnipuan fenh ei an bawmh hna. Thonghnih kum kul kum thokka in nichuah thlanglei Asia ram ah tilian le thlichia hrang ti bantuk a tam ngai i minung tampi an nunnak a liam hlei ah minung nuai tampi hartong in an um. Cu bantuk hartongmi chungah a tam deuh cu tilian hartong an si. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh lio le chimphaang in an um lio ah Cambodia ram le Vietnam ram cu kokek rawl phunkhat a simi tilian ruangah hartong mizong tampi in an um tiah DVB nih a ṭial. India rammi dihlak nih COVID-19 i khamnak sii an i chunh khawh dihnak dingah cozah nih rianrang tein a tawlrel tiah India ram Prime Minister Modi nih a chim. India ram cu vawleicung ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tam biknak ram pahnihnak a si. India Prime Minister Modi nih Caan tlawmpal ah India rammi nih kan sunsak tukmi puai tampi kan phan cang lai. Hi puai tuah hlan ah COVID-19 zawtnak rai in kan luat ding hi a biapi tuk. Cucaah pakhat le pakhat i hlat u, mask i hu u tiah nawlchuahmi hi fel tein zul u tiah a chim. October ni kul le ni kha suimilam sawmli le pahnih chungah India rammi minung Thong sawmli le thong ruk nih COVID-19 zawtnak an i chawnh i cucu thla thum chungah India ram COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tlawm bikni a si. Nihin tiang India ram COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung nuai sarih le singruk leng an si cang i minung singkhat le thonghlei nga leng an nunnak a liam cang tiah DVB nih a ṭial. Zaanglek thawng ka rak chim lai. Thonghnih kum kul Champion League pumpurulh zuamnak ah champion a simi Bayern Khosfillig nih tukum thonghnih kum kul thonghnih kul le khat Champion League pakhatnak co ding cu a har ngai cang lai tiah a chim. Bayern thapetu hna nih Bayern Khos biachim cu an lung a tling lo. Khos pakhat nih pumpululh chuihtu siseh, thapetu siseh an thachiatnak ding biachim awk a si lo. A thiamnak nih a tlin lo ahcun chuak ko seh tiah Bayern thapetu tampi nih an thinhunnak an langhter. Bayan Khosfilik nih, Ka si khawh tawk tein teinak hmuh khawhnak ding kaa zuam lai. Asinain kan hnukum bantukin teinak hmuh ding cu a har lai. Pumpululh celhtu lak aa thlengmi zong an um tikah zuamcawhtu tampi an um tiah a chim. Thonghnih hleikua thonghnih kum kul kum ah Bayan nih thonghnih kum kul champion league pakhatnak laksawng telh in Jerman ram chung pumpululh zuamnak ah pakhatnak voihnih a co tiah DVB nih a ṭial.